Purezidenti Museveni yaayehanangiririza abantu kukuuma obuhangwa bw'ensi kandi yaashaba abo boona abataahiriire ebisharara kubirugamu ngu amaizi n'amagara.

But to have massive irrigation you must have water. So anybody who is settling or interfering with the water body is an enemy of our future. abarikuza omu kisharira abarikuza aha myegyego y'enyanja abarikuza aha nkungu y'emigyera abarikuza omu bibira bya gavumenti, abo boona n'abazigu b'eihanga ahabw'okuba nibenda kwomya amaizi gaitu, kandi amaizi nigo magara. Otarikumanya ekyo n'oha? Who doesn't know that water is life and why would anybody Really really not not respect the water points because they are known. Yayongyera yarabura abo abakuguza emirimo ya gavumenti kurekyera aho ngu baaba bakwatsirwe nibaza kukorwaho. Number seven,
Resolutely fight corruption so that the parasites are weeded out of the public service of Uganda. There is corruption.

Ku mwakuba jwekire busha.
Okwe nikwo omukoro gwagyenda aha omu kishaayi eky'akakyeka. Tukiri omu bya updf na Tarahe Sita, omuduumizi w'amahe aga Division eya Mountain erikushangwa omuri Fort Portal Major General Dick Orumu Eri izooba yahamiza abantu aba Tooro ku amahe aga updf nigaza kukora kyona ekirikubaasika okureeba ngu baaguma nibarwanisa abo boona abaine enteekateeka ez'okwenda kutaahirira ekyanga ekyo. Ebi byagambwa omuduumizi wa Mountain Division kandi orikuduumira ekikwekweto kya Operation Shuja omuri Congo, Major General Dick Orumu aha kujaguza ekiro ky'amahe omuri Fort Portal eri izooba.

It's a great day for us as updf, it's a great day to remember what President Museveni with his colleagues did in 1981 when they went into the bush. Today we celebrate this and we continue celebrating this. That's why we are here today. Ogu hoona yagaruka yakyoreka kurungi ku ekiteekateeko ky'okuruga omu ihanga rya Congo kirimu nirwanisa abazihamukizi.

Omu kwezi kwa ikumi na kumwe omu mwaka enkumi ibiri ikumi na gumwe, eihe rya Uganda People's Defence Forces rikwatanise n'eihe rya Congo bakatandikaho ekikwekweto eki baayetsire Operation Shuja kurwanisa abazihamuki ba ADF omu ihanga eri. General Orumu naagira ngu obwahati barimu nibakorana n'abantu ba buriijo kureeba ngu baahindura aha mbeera y'ebyokwerinda omu ihanga eri kwenda ngu ekaatereera. and we took it to Congo, we work in conjunction with the population in Congo DRC, we have gone with our original updf simic tendency attitude where we we we we look at civilians as part of us.

Webale Justine okutuhitsyaho amakuru ago. Omugandi nabwo ebikwatiraine nabya updf, abanyambarara bashabirwe kureeba ngu bahindura aha mitwarize yaabo baba bari abokuhika aha mutindo ogw'orurembo. Ebi bigambirwe Rita Bwanika omunyeshengyerokazi owa city ya Mbarara obwo aine aba updf babaire nibatongoza ebintu ebikozirwe abamahe ga updf bakwetegurira ekiro ekya Tarehe Sita. Ebiritu abu ahika abigambira ow'amahe g'eihanga agabaire niganjura ebi gakozire omu rurembo rwa mbarira kumara esande yoona. Honare Buritu abu ahika yaayongyera yaasiima updf ahabw'okuba eky'okureeberaho kirungi aha bantu b'eihanga atyo yaashaba abanyambarira kutwara eby'okureeberaho ebi omu maisho. Ego, omu myaka ikumi n'etaano kuhika ahari makumi ashatu, ekyo tindikuza kukireka. Baatujanjaba, nyowe ninshabe ngu egi tukore ki? Baatuha eigi imwe nitugitwara omu maisho. Ebitabo nikyo akare Mande baaza kubitaba. Ogwo n'omuranga gw'okugira ngu abaana tubatwara omu ishomero. Busha ekindi mwena nyongyereho ki? Abaishiki n'aboojo. Chief Guest I want to almost come to my closing remarks to take my sincere thanks on behalf. of the women of Uganda. Ebintu ebirimu ebitanda by'okuzaariraho, ebidomora bitaano bya sanitizer, bokisi nshanju z'enkampa, bokisi kyenda na ina za face masks, garubindi hamwe na kasasiro z'amarwariro zanjurirwe abantu. Omu bintu ebindi banjuriire General Katumba Wamala, ori minisita w'ebyenguuto hamwe n'emirimo, Ahabwa gavumenti hariho eijukirizo ry'amamanza agaafeereire omu rutaro, omwe aharibo boorekire omugyenzi Karuhanga ou abaingi bakumanya nka Muharabu ahabw'abandi. Aha mukoro nigwo gumwe, Gen Katumba Wamala ashabire abeebembezi b'obukiiko bw'ahansi kuba eky'okureeberaho kirungi nk'oku Purezidenti Museveni Yaabaire eky'okureeberaho omu bantu be omu myaka ya nkaaga. Eleanor Cross obwo bwe bukulembeze ye yabitandika da 1968, 60 simanya oba mumanyi story ye gyeyatugamba he started with these people abalinga batambura n'ente nabagamba nedda murekere aho kutambura n'ente siba fence ente ezo zikore ki oziriisize wanu murugo.

Gen Katumba ayongyire yaagambira abeebembezi b'obukiiko bw'ahansi ngu takaabaasa kubaho entunguuka omu ihanga etatandikiire omu bantu b'ahansi. Inspector Zehobi kora ngu nkore ekibaro bwentekamu emitwaro kumi nzijamu meka bwentekamu mitwaro abiri nvamu meka this is what we need to do as leaders please all of us Let's take this as a as our responsibility as we could talk about transformation, as we talk about economic empowerment and improvement of the country, we need to improve our people's life. Yeah, we need to do that. Emikoro ya Tarehe sita ey'omwaka ogu eri aha mutwe gw'okwijuka amamanza agaaferire omu rutaro orwacungwire eihanga eri. Ahabwa Sky TV, ndi Martin Nebye na Deo Mabanja.
Mwebare munonga abashaki baitu. Ebya updf aho niho twabihenderera kandi nitweyongyera kubatabarutsya ahabwa Tarehe Sita ey'omurundi ogwana n'ebiri. Omu makuru agandi agu tukwiniire, haabaho akahurikano ahari Great Lakes Regional University omuri Kanungu obu abeegi baaza aha ishomero aha baita omwanya gw'okushanga ngu hariho eby'okushoma bakashanga hariho ab'eby'okwerinda baingi. Aha aha hariho ab'eby'okwerinda abaaba bajwaire yunifoomu na n'abandi abaaba batajwaire yunifoomu. Omunyamakuru waitu yaahikayo, reka atuhe bingi ebikukiraho. Abeegi akasheeshe k'eriizooba baatambura kuhika aha yunivasite.

Amakuru ago nitwija kugaruka tugakuhitsyeho bwanyima. Beitu hati reka tubanze tukuhitsyeho amakuru ag'eka emwe eshobangirirwe okwe omuri Kasese bwanyima y'abantu abatakumanywa okwija bakabuzaho omuzeeyi w'eka emwe na bwanyima omuzeeyi ogu akaija akafa. Obwa hati ab'eka egi nibagira ngu nibenda oburingaaniza ahabw'okugira ngu omuntu waabo akafa omu muringo ogu bataretegyereize. Ogu nigwo mwanya ogu omushaija w'emyaka nshanju n'etaano orikumanywa nka Costa Muhonja owaatwirwe omu kyoma akafeerayo bwanyima y'okukwatwa abantu ababaire batajwaire yunifoomu nabwanyima bakamutwara omuri Kampala. Omwanya ogu nigushangwa omu kyaro ekya Karuthu erikushangwa aha nkuuto eya Kasese-Bwera omu gomborora eya Nyakiyumbu omu disiturikiti ya Kasese. Muhonja akaba naatuura omu nju erikushusha nk'oku eri kandi akakwatwa aha biro bitaano by'okwezi kw'okubanza omwaka ogu, yaakwatwa abashaija mukaaga abaabaire batajwaire yunifoomu baamuta omu durooni batyo baamutwara. Twariwo ari ku ruguudo. Saawa zari nga satu aho nga turi ku mboozi zafwe nga naye muzeeyi Kayonga naye ari n'abavubuka aho nituraba emotoka nze nga sigitegeera motoka yari nga kamunye si kamunye nindaba nga abantu bavaamu nga batsika omuzeeyi Kayonga mu bane mu bavubuka nibamutikka nibamutwara. Nitwebuuza oba yakoze eki oba yakoze eki. Nga turowooza nti oba bamutwara akasita omubuurize akoba namuza kuba muneiba waffe era tumanyi biki n'owu acura tumanyiiwo. Masika gatari maziina ge genyine, nagira ngu Muhonja akaba ari omushaija murungi arikwetwaza gye aha kyaro kandi arikukunda kuzaana n'abaana. Acura awo, si wa murembe, ari awo.

Itwe n'embeera gye tumanyi ng'eyo. Esaawa ye bambi yafumbanga kumi na bbiri, nagambanga omuzeeyi ono eky'eguru afumba kumi na bbiri. Omwami Peter Sande Karure ori Chairman w'entebe ya kashatu ow'egomborora eya Nyakiyumbu ahu Muhooja yaabaire naatuura okumara emyaka ikumi, naagira ngu Ou akaba ataine buzibu bwona na n'abataka boona aha kyaro. When I was informed, I tried to approach Bwera Division Police if they had booked there to tell them what they were coming to do. So when I reached at the Police Division in Bwera, They informed me that it is true Mwongya Costa had been picked by security operatives. So when I tried to inquire what could have been the reason why he was picked, I was told that I should wait, it was a security matter.
Abanyamakuru baitu baahika omu kyaro ekya Buhuna y'okubanza erikushangwa omu gombolola ya Karambi

but he has been in a cooperative society called Karambe Cooperative Society for all these years.
Ezera Tindyebwa, mutabani w'omugyenzi, naagira ngu obwahati bariyo nibaraba omu bintu bigumire ngu kandi nibenda ngu habaase kubaho oburingaaniza ahabw'okufa kwa ishe waabo. And when I inquired

and therefore justice is needed. Obwahati ab'amaka ge nibeenda ngu gavumenti ebaase kuziikuura omubiri gw'eishe waabo babaase kuguziika kurungi kandi gavumenti egaruke eshashure na sente zoona eziraakozesibwe aha kugaruka kuziika omu muringo gw'ekitiinisa kandi bagaruke babashoboororere

they didn't reveal where they took him. Amakuru aga ga Shakwa Joel Kaguta. Omu makuru agandi agu tukwiniire, omuringo ogu eby'eby'amagara birimu aha ishomero rya government erya Kahendero Landing Site riri kubi munonga kandi obwa hati nibenda obuyambi ahabw'okushanga ngu ishomero ryona ryine enju n'esaakaabuyonjo emwe ei abashomesa barikukozesa nana abeegi. Eishomero eri niriheebwa obuhwezi omu kuruga omu gavumenti beitu omuringo ogw'eby'obuyonjo gurimu nigwerarikiriza. Eishomero rya Kahenderu Primary School nirigambwa kuba riine abaana nyamwingi kandi riine kamina ezitarikumara ahabw'abeegi abiriine. Eishomero ryaitu eby'obuyonjo tibiri kurungi nk'oku naashangwa ngambireho eky'amaizi aha byolooni eby'ahaishomero Titwine byoloni ebirikumara. Twine ekyoloni kimu ekiroho emiryango etaano kandi emiryango egyo etaano neekozesebwa abaana. Omuhendo ekyokurorraho ogu mboolekere ogu tubaire twine ogw'abaana bikumi bibiri ab'obwisiki n'ab'obwojo kandi n'abasomesa boona abu twine ab'obukazi n'ab'obusaija. Hati nikitalibaniza

mwaka gw'ebyensimbi bagenda kwongerako endala rwakuba oraba tizimara toilet emwe ekozebwamu abaana abalenzi n'abawara so oraba nti tekisoboka okumaraho namba y'abaana ababa baze kusomero. Aba hoona nibongyera bagira ngu abashomesa b'eishomero niryo rimwe erya Kahendero Primary School Nibatambura engyendo ziri naingwa munonga okuruga omu rurembo rwa Kasese okuza aha ishomero Kahendere ahu ririkushangwa kandi ekyareeteire abaana okubaasa kuba nibagwa ebizaami byabo n'ahabw'ekyo bashaziremu baashaba gavumenti okwija kandi ekabairukirira ekabaasa kubombekyera amaju g'abashomesa hamwe na zaakamina. Ekikutaribanizaho,

n'omu bazaire kurora twagira eki twateeranizaaho tukarora ngu mpaka nitugira nk'oku twayombekera abazaire baitu, abashomesa baitu bashobore kwikara hanu haihi kurora ngu nibarahukaga kuija kushomesa abaana baitu. Eishomero rya Kahendero Primary School rimwe omu mashomero ga Kasese agataine kibiina kya mushanju ahabw'enshonga z'oburaaro hamwe n'eby'obuyonjo. Riri Musore State, si ishomero nti ryeyagaza nk'aha mashomero amarara Kugenda nooraba kiraasi eza P4, P5 si nungi nka kiraasi endala. So tushaba disiturikiti eteekemu amaani esobole kuzimba kiraasi enungi. ezeyagaza abaana basobole nabo kusoma oburungi environment ebe nungi ahakuba bworaba amasomero enfufu yoka so oraba nti teri eyagaza omwana bwaba ayozeza uniform ku Monday ku Tuesday ayine ate kudayo kwoza ahakuba eba emaze okudugana. Gashakwa Tumusiime Gerald omuri Kasese ahabwa Sky TV.
Webale Tumusiime Gerald okutuhitsyaho amakuru ago kandi nigo twaba tukwiniire omu kicweka kyaitu eky'okubanza. Reka tuhumureho kakye tugaruke n'ekicweka ekya kabiri tukikwiniire amakuru maingi otaruga aha Sky TV.

Buri Rwakabiri shaaha ishatu n'ekicweka kuhika ina n'ekicweka z'omu kiro otafeerwa puroguraamu Omuhingi n'Omuriisa aha Sky TV.
Orikwega aha bahingi, okeega aha bakugu nangwa tukakopa n'ahari abo bantu abaabaasize kuraba omu bizineesi egi barikutwegyesa kimwe, bibiri, bishatu oku twakubaasa kutunga entaasya. omu by'obuhingi n'oburiisa. Obwe turikurabira omu mataka gaitu makye, reero tutyo tukabaasa kutunga entaasya nyamurungi. Obwe puroguraamu egi neeza kuba neekukibwaho nyowe Kanwakagamba Edmon, Principal Farmer, omuhingi atarikukwata mu itaka.
Otaferwa puroguraamu y'omukozi buri Rwakana. Shaaha ishatu n'ekicweka kuhika ina n'ekicweka z'omu kiro.
Naanye omuheereza waawe agaba gyme dollars abakozi abarikukora emirimo yaabo, emirimo y'emikono. Nitwija kuba nitubakureetera aha aha Sky TV obaase kubeegyeraho. Iwe omunyeeto ori okwe, toine murimo nainga shi torikukora, noobaasa kwegyera aha bakozi aba obaase kugira eki waayetandikiraho. Na naitwe aha aha Sky TV eiraka ry'abantu.
Sky TV eiraka ry'abantu.
Orakimanyire ngu okutunguuka kw'eihanga kurimu contribution mpango nari shi kurimu omuganda muhango ogurikuba gukozirwe abakyara? Noomanya abakazi abandi ebi bariyo nibakora kubaasa kutunguuka? Noomanya ekibahindwire ab'omutaano bakahika ahu bari? Ebyo byona noija kuba noobireeba omu puroguraamu egi y'eiraka ry'omukazi. Oraabe naagikuhitsyaho, niinye Adela orishaba. Puroguraamu egi neeza kuba neebaho buri Rwamukaaga shaaha ibiri okugyendera kimwe mpaka shaaha ishatu. Iwe eki oraakore, Otwegaiteho obaase kwega iwe eki otakakozire, reeba omukyara okikozire obaase kumwegyeraho naiwe obaase kugira eki waayekorera.
kushemeza. Puroguramu nibagyeta Orwajumba. Iwe nobanza noba kuba nibambanja. Wendo ndangire I'm a broke guy kinyanzire. Puroguramu egi erimu bingi nonda kumanya fashion nonda kumanya ekikumba ekiriho nonda kumanya eshaaha enungi eriho bwati nonda kumanya akakeito akariho bwati ebyo byona omu puroguramu egi.

Peka Pwensya, byona nooza kuba nobishanga aha. Sky TV neshangwa Maclister Road omu rurembo orwa Mbarara. Aha henyini nohu orikubaasa kututungira iwe orikwenda kureeta emikoro yaawe, orikwenda kureeta byona nobaasa kubitureetera nitubyoreka aha aha Sky TV. Tushange aha all media platforms, Twitter, Instagram, YouTube, Tiktok, byona noba notushangaho. Tamu Sky TV UG Official noba notutunga gye butereevu aha ahu oshutami henyini. Naanye omuhereza waawe Ainenina.

Lunch Time Request Show aha Sky TV okuruga orw'okubanza kuhitsya Rwakataano shaaha munaana kuhitsya shaaha ikumi z'omwabazyo.
Niho turikuba nitukuta omu mood ya kyamushana. Okushaba akeshongoro.
Kuhitsyaho birthdays noomanya ori okwo.

webare munonga okuba okiri aha sky tv orikureeba ag'enshonga omu kicweka kyaitu kya kabiri abantu abaine ebijuma ebibisi ahamwe na n'emboga bahigirwe kureeba ngu babaasa kufayo babaase kwongyera aha mutindo ogu ebintu ebi barikukoraho kwenda ngu bibaase kutunga akatare aha omu Uganda ahamwe na n'aheeru ya Uganda. Omurango ogu gutairwe sitaani orahimbisibwe ori Assistant Commissioner aha bwa Quality Assurance omu minisitule ey'eby'obushuubuzi, amakorero ahamwe na cooperatives obu abaire ari aha mukoro ogw'okubaasa kukingaho okutendekwa abantu aba ogu baine niguza kumara ebiro bibiri. Omushomo ogu gubaire gutehwekanisiibwe aba Technoserve, ekitongore ekitari kya gavumenti ekiri aha rwengo rw'ensi yoona ekirikurondera abantu emiringo ei waakubaasa kuruga omu bworo omu mahanga agakyatunguuka bakwataniise n'aba Food Safety Associates Limited oteireho n'aba Uganda National Bureau of Standards. ahimbisibwe naagira ngu abantu baingi abaine ebintu ebi barikukora babuzire kubitsya aha katare k'ensi yoona ahabw'okugira ngu omutindo gwabyo niguba gutaboneire.

Nibagira ngu abantu nibabura kukora ebintu biri aha mutindo, beitu ngu nibabaasa kukora kurungi baaheza kutunga obukugu ahamwe na n'okutendekwa. This training is for cottage processors who are dealing in fruits and vegetable products.

Aha shaaha egyo omutindo guri ahansi munonga ahabw'okuba abantu tibakatungire okumanyisibwa ahari eki ebi barikwetaaga kukora kureebeka ngu omutindo gw'eby'okurya ebirikuruga omu fakitori zaabo ni murungi kandi nigwikirizibwa omu ma omu butare oburikuheereza sente nungi. Hati ahabw'okuba omutindo gwabo gukiri ahansi nibatunda haihi n'amaka gaabo nan'omu byaro byabo. kwonka tibakutwara bintu byabo omu butare oburungi nka za supper market empango ezikuhereza sente nungi ahabwokuba nibaba nibatiina ngu ebintu byabo ebyo nibiza kukwatwa abamateeka nka aba Uganda National Bureau of Standards kandi baije babaturugunye ahabwokubazibira kubireeta aha katare ahabwokuba nibiba bitakuhikiiriza eki amateeka gakugamba.
Bamwe aha bantu abaizire omu kutendeka okwo Bagire ngu baiziire aha bwire obuhikire ahabw'okugira ngu batwire bataine magezi garikumara nari shi obukugu bukumara okubaasa kukora bizineesi zaabo. Naashemererwa erizooba kureeba ngu naanye naayetaba omuri ogu mushomo kandi ogwa guri ogw'amaani kandi gw'obuhabuzi bwingi kandi Guri gwo guhikire kurugiirira bizineesi ei ndikukora. Ninkora bizineesi ekwatiraine n'obuhingi n'okushuubura kandi n'okwongyera omutindo omu by'obuhingi. Uganda n'eihanga rimwe eriine eby'obuhingi bingi ahu ebirikuhitsya ebicweka kinaana na bina ahari igana kandi abantu abaingi omu bicweka ebi n'abarikuhinga bakagaruka bakeebaisaho. Okurugiirira omu bantu abaingi abari omu myanya etari emwe n'emwe, nibaba nibahinga nk'omuringo gumwe ogw'okubaasa kutunga entaasya, kandi ebicweka kyenda ahari igana omuri abo abantu nibaba bari abakazi abeejumbire munonga omu by'obuhingi. Amakuru aga gaashakwa Sophane okuruga omuri Kabale.

Erizooba abeegi boona nibwo bagaruka aha ishomero ahabw'okubaasa kuhuumuruka ahabwa term yaabo y'okubanza ebiro mukaaga eby'okwezi okwa kabiri. Aha omuri Mbarara abeegi n'abazaire Basiiba omu kwetara otaireho na n'abashomesa kurugiirira omu mashomero agu Sky TV yaahikamu. Erizooba abazaire n'abaana omu ihanga basiiba omu keetaro k'okuhuumurq. Sky TV twaraba omu mashomero gatari gamwe na gamwe omu rurembo rwa Mbarara kureeba omuhendo gw'abaana abaatandika. Tumuhairwe Fredrick ori mukuru w'eishomero rya Uganda Martyrs Primary School omuri Mbarara yatugira ngu abaana baingi na munonga abakuraara omunda baizire omu namba nyingi kurigirira ahataamu ezihweire. Kandi omu ihanga ryaitu abaana abo ba primary, secondary na tertiary institutions bashemereire kuba baahumuruka kandi baahumuruka. Itwe nka Uganda Martyrs Primary School, abaana baija kandi aba boarding bo bayemeeza omu rugende kandi aba day baija erizooba kureka enamba ei twaba nitwe expectinga haburaburamu kakye haza obundi ekyareta ekyo abazaire bamwe tibakyetegyereize batekategekire ngu eizooba Wenabura ryaza.
Patricia ori omwegi aha Global High School omuri Mbarara yayoreka okushemererwa kwingi bwanyima y'okuhumurika omu kihuumuro kiraingwa. Mushabe Joshua ori mukuru w'eishomero rya Global High School. School omu Limbarira yaatugira ngu abaana baatandika kwonka bamwe abazaire nibateekateeka ngu ekiro kya Tariq Isita n'ekiro kikuru omu ihanga.
Other terms nindeeba abaana bagyezaho kwija kare oba n'okugira ngu n'okutandika omwaka tindikumanya kwonka at least nindeeba abaana bariyo nibaija by the end of tomorrow I think boona nibaba turn up yahikire kandi ekindi. Karungi Brenda yaayongyera yaashabira abeegi na munonga abakiri omu maka kutunga ebishare.

Obwo abeegi barikugaruka aha mashomero ahabwa taamu yaabo y'okubanza, abeebembezi baaba takisi nibagira ngu nihabaija kwija kubaho okweyongyera okwa sente z'ebyentambura ahabw'okwenda kugira ngu omurimo ogwo babaase kugukora kurungi hatarimu okuteganisibwa.
Orichairman wa Mbarara Tax Park, Ikyeza Aaron yashaba abavugi boona ku batongyeza munonga ebishare bya transport. Bavugye mpora, betware because ensi eriyo yareta ekihango munonga nokurenga omurimo gwagumaho. Then hariyo abo abakushabara omu motoka zeitu, bo ntwine ninkigamba kandi turiyo nituki enforcinga ngu. Buri takisi egire erisiiti kandi bagaruke batembere omu myanya eikiriziibwe yonka okwenda kwehara obutaikirizana n'ab'emotoka, okwehara obushuma, okwehara kugira ngu motoka haagira ekintu ekyaburiramu obe noobaasa kutureesinga motoka eyaakutwara. Beitu bamwe aha bavugi b'ebiiruka ebyo baagambaho naitwe barikugira ngu nibabaasa kwongyeza esente ahabw'okugira ngu enguuto ezi barikurabamu ni mbi. Eza akantu kakye kurugiirira ahabw'embeera y'abazaire ahabw'okuba tumanya ngu abazaire tibaine sente ahabw'okuba nawe waagira ngu wayongyeza ebeeyi abazaire bo nka naamba wani takagiire omu byahare tibaine sente z'okwongyeraho.
Nituza kwongyeza transport ahabw'enshonga nk'emwe ninga ibiri. Eky'okubanza, amashita gatembire. Mashita gakaba gari aha nkumi ishatu na rukaaga, gatembaga zaaro kakaaga ku bashazirweho baasharaho bibiri. Ahi baakushariire kimwe amashita gakagaruka aha nkumi nk'ishatu. Transport nituza kutembetsaho. Ekindi, emihanda ni mibi munonga. Emihanda ey'otwire esiisikaire bo nk'abanyabukanga itwe turi kubi. Kuruga kuruga aha roadblock aha Isingiro District kugyendera kimwe okataaha Mutukura. Emihanda etwire Gye totale. Mbwenu weza ku okutandika oti noteera ekiina reero waza avuga ngu owa boda aho n'ab'okufa. Motoka zihweireho, waza Nyamarungi, waza Bugango, wagumi wagumi by the way ebintu ni bibi. Mbwenu ekikuru mukamaitwe mukama eihanga oitu nitukukunda obu orikureeba abantu abaingi namunonga abagiire omu bibiina bitakwatiraine ni nk'ebyo. Abeebembezi baawe tohindura kabinenti okatamu abandi omu empinduka ekaabaho? N'obu abaana baingi barikwetebeekanisiza okugaruka aha mashomero, twabaasa kugambaho n'abandi baana abataine matsiko g'okugaruka aha ishomero ahabw'okugira ngu tibakubaasa kufuna sente za fiizi.
Naanye nkaabaire ninshaba owaakunkwatiraho nkaza aha ishomero. Ninzayo nshoma n'omutima ogu gumwe ahakuba nkaruga omu ishomero nkyabikunda. Kandi nkakura ngira ngu nyine ki? nyine amagezi. Nkaninshemera ku arikuba purampu, kwonka ku byahikire embeera zaayanga.
Twagambaho na bamwe abazaire baatugambira oku barikuteekateeka ebirikuzibira abaana kuza aha mashomero. Embeera enyima zigumire na sente omu katare tizirimu. Ninteekateeka nti mbwenu ka n'oku abantu baremerwa kugira ngu tihariho na sente. Ee, obundi oshanga nk'abazaire baabo bateetebeekaniise gye, obundi ebintu bikatwarwa na korona, obundi ebintu bikabuzabuza mbwenu byagyenda bityo, titwafuna sente, nitwekenya ngu titwine sente ngu abantu bahabwe embabazi.

Nasigara ndi Deo Mabanja ahabwa Sky TV.
Webare Deo Mabanja okutuhitsyaho amakuru ago. Omugandi, Abakristo okuruga omu Kelezia eya St Dominic Kyeibuuza Parish bashabirwe kurinda amagara gaabo kandi bakaguma nibekyebeza kwenda kumanya oku amagara gaabo gemereire. Ebi bigambirwe Rev. Father Mukasa Barikudembe obaire ajwekyire Archbishop Lambert Bainomugisha aha mukoro ogw'okutaho emikono aha Kereziya eya St Dominic omuri Kyaibuuza erikushangwa omu disiturikiti ya Kiruhura. Father Barikudembe ashabire abantu boona okwekyebeza kwenda kumanya oku bemereire omu bikwatiraine n'akakooko ka siriimu. Omu ripooti eyaahairwe ekibanza ky'Okwiikumi n'ebiri omwaka oguhweire aha kiro ky'okwijuka siriimu omu Uganda, ekicweka ekya Ankore n'ekicweka kyaitu eki tukakwata omwanya gwa kabiri omu kugira abantu baingi. abaine akakooko ka siriimu. Kandi ripooti egyo neegira ngu buri bantu igana, 6.5, abantu mukaaga aharibo baine akakooko ka siriimu. Aha naanireeba twine tente emwe, ibiri, ishatu, ina, twaba turi abantu magana ana, nookwata 6.5. Times for Ab'okushoma Ah'eishomero that is about 26 so ah'aha abantu abiri na mukaaga baine akakooko ka siriimu. Tindikubamanya kwonka nyowe niinyemanya ngu ngu ngu imwimwe mwena mukaine niinye nyenka otakaine ahabw'okuba niinye ndikumanya amagara gangye oku gagizire ki oku gayemereire. Mbwenu ninteera omuranga n'ekintu kimwe ekira kyendeeze akakooko ka siriimu. omu kyanga kyaitu obutagira itima. Itima niryo rikureetera akakooko ka siriimu kaayeyongyera. Itima ry'okubanza n'eri, Ku oraabe ori aha, omwaka guhwaire, tokagiire aha health centre ei baaturangira ngu eri ahahi okwekyebeza. Nikimanyisa ngu oiniire eitima kandi oiniire bagyenzi baawe eitima. Buri mwaka nangwa hi na buri kwezi, hati bakabyangutsya okaagyenzire, oshemereire kuba noomanya amagara gaawe buri kwezi, oku geemereire omu bikwataine n'akakooko ka siriimu. Mbwenu abatakwekyebeza, ab'okutiina kuza aha irwariro kwekyebeza, okigiraho orwaire omushaija baagira ngu. Ayongyeire yaagira ngu buri muzaire ashemereire kugira obuvunaanizibwa okumaraho oburwaire obu. Naabaire ntegyereize naakutunga ryari konfurimansiyo reero naanye nkatunga omugisha naanye gw'okuzaara abandi baana omuri batiisimu. Mbwenu abariyo nimuza kutunga konfurimansiyo mumanye ngu kumuraahize kutunga konfurimansiyo Timwateebwaho kwonka, kwonka mwahamibwa, mwahamibwa kugyenda kuhamya abandi, kandi omu myooga ei muraabe mwine okukora, na mwaba ori nkaho omuntu arikugya kwonka aga nindonda ow'okuzaara omwana wangye omu batiisimu ka ntakamubwine, Ogira oti, Ndi aha ninkorofaayinga. Mbwenu ab'okuza kutunga konfurimansiyo, ebyo nibyo n'ebimwe omu birungi by'eisakaramentu rya konfurimansiyo.
Ago n'amakuru kuruga omu disiturikiti eya Kiruhura. Omugandi agu tukwiniire, Erizooba omu kasheeshe abeegi baahika aha yunivasite erikushangwa omuri Kirimia erikubaasa kugaruka kutandika emishomo yaabo aha Great Lakes University kandi aha niho baahikira bakashanga ngu eby'okushoma tibyabaasa okubaho. Aba baahika aha yunivasite egi beitu baashanga hariho abashaija aba batajwaire yunifoomu kwonka baine ebirwaniso omu ngaro ebyaba birimu emiteehimbwa ebi biine empango ahamwe na n'ebindi birwaniso na bwanyima haija abantu abaaba bebembeirwe Kabushenga owahikaho aha mwanya arikugira ngu abantu abu yaija nabo n'abeeye abarikumukuuma. Ogu yaragiira ngu buri mwegi weena ori aha itendekyero babanze baamushwijuma reero na bwanyima okushoma kugyende omu maisho. Omunyamakuru waitu yahikaho omuri Great Lakes Region University, Ahu yaashanga ngu ebi by'okwegyesa byaba bitariho, kandi na n'emyanya y'abeegi bakushomeramu yoona yaaba ekingire. Munyamakuru waitu yaaheza yaaza omu myanya nka Kirimia, Nyamirama, Nyakabungo, Rutenga Primary School goona agari omu Development niyo emwe kandi baashanga ngu tihaine ekyakiriyo. Abeegi aha ishomero aha baaba nibaija bari bakye. Martin Kafanta Atukwasa orikugambirira abarikuhagira Naatukwasa yaajumirire ekya pooriisi kwija ekaijura aha itendekyero arikugira ngu nikyo kyaaremesa eitendekyero kugaruka kwigura. Naagira ngu aba Naatukwasa bakaza omu kooti kandi baatabaariza aba Kabushenga ahabw'okugira ngu nibenda kubaiha aha mwanya omu muringo gutahikire. Aba nibenda ngu Purezidenti Museveni abaase kutaaha omu shonga egi hatakabaireho okusheesheka eshagama. Martin Kafanta nayongyera agira ngu abapooriisi okwejumbira omu kutaahataaha omu kwega kw'abeegi nikyo kyareetera abeegi baingi bataashoma. Charles Okello orikuduumira pooriisi omuri Kanungu naagira ngu baasharamu kuhika aha myanya egi okugira ngu habaase hatabaasa kubaho okushesheka eshagama kandi bagumeho okurinda obu embeera eraatebeekane. Kabushenga yaagambira omunyamakuru waitu ngu we naateekateeka ngu ab'eby'okwerinda kuguma aha mwanya ogu nikiija kureetaho obusingye. Yaayongyera yaagira ngu omwanya ogu n'ogweye nana ab'amaka ge ngu n'ahabw'ekyo tihaine kintu na kimwe ekishemereire kumuteganisa. Naagira ngu abo boona abarikwenda kumwibaho ebintu naija kubarwanisa nk'oku kirikubaasika. Ahu twahandiikira amakuru aga, eitendekyero eri ryaba rikikingire kandi na n'abapooriisi baaba bakiri aha itendekyero otaireho na n'abo abaaba baine eby'okurwanisa abaaba bakiri aha itendekyero eri. Amakuru aga gaakuhikibwaho Sophanie Nuwamanya okuruga okwe omuri Kanungu.

Omu makuru ag'eby'emizaano, tiimu y'aba updf obwa kwetebekaniza emikoro eya Tarehe Sita, eizooba rya nyomwabazyo bagizireho emizaano etari emwe n'emwe omu bishaayi bitari bimwe na bimwe kandi aba bariyo nibazaana n'abambarara Select. Twine maingi agakukiraho. Twogere omupiira gutandise. Eyambarara Select eine omupiira. N'ekihangano kyayo kyine omupiira.

Bagure na Home Centre, Jaaja namba eiti, Naasara omuntu, Hatiza enkoomorana, Nagaba Paasi Waanu Waguru, Jaaja namba abiri, Aha Guriini Agamba Mutambure, Nagaba Paasi Ileveni. They give us intelligence, they give us food, you know, so we come back to say thank you for doing this because we are taking care of their security so that you can also use that security to transform this country.
Amakuru ago ag'eby'emizaano nigo gaatutsya muheru ogw'amakuru gaitu ag'enshonga aha bw'omwabazi ogu. Niinyenda ngu nkusiime munonga iwe waaguma naitwe orikureeba ag'enshonga. Ag'enshonga agandi n'ag'eizooba erya nyenkyakare. Naatsigara ndi Adela orishaba. Mukama akurinde. Oraare kurungi otaaruga aha Sky TV.